Fil-programm tal-lum merġajna ġejna fil-Mużew tal-Arti fil-Belt Valletta. Al kontlarju ta' dak li jasbu ħafna dan il-mużew ma jiġborx fih dik l-arti jew aħjar dawk l-opri artistiċi barokki u tal-passat. però jiġbor fih ukoll kollezzjoni sabiħa ferm ta' arti moderna u kontemporanja. L-arti moderna hija meqjusa li bdiet mal-bidu tas-seklu 20, u għalhekk kienu diversi l-artisti kemm lokali kif ukoll barranin li bdew jesprimu ruħhom bl-arti moderna. Fil-kollezzjoni nazzjonali nsibu diversi kwadri kemm ta' artisti lokali li ġew donati lill-Mużew, oħrajn li ġew akkwistati mill-Mużew. Però nsibu wkoll kwadri ta' artisti barranin. Artisti barranin magħrufin u oħrajn li forsi huma inqas magħrufin, però x-xogħol tagħhom jinsab hawnhekk ukoll. Fost dawn insibu Victor Passmore li kien artist Ingliż li għamel ħafna xogħol, però ġie għamel l-aħħar żmien ta' ħajtu ġo pajjiżna u proprju kien pajjiżna li influwenzah biex żviluppa l-kuluri sbieħ tal-arti tiegħu.

Bażikament hawnhekk fil-Mużew Nazzjonali tal-Arti hawn ukoll numru ta' xogħlijiet mill-epoka tal-modernu tal-kontemporanju. Dawn, forsi min jiġi hawnhekk ta' spiss jgħidlek jiena ma rajthomx, ma nafx fejn qegħdin. Għandna spazju, spazju naqra żgħir għalissa, qed nittamaw li għada pitada jkollna spazju ikbar fejn x-xogħlijiet inkunu nistgħu nuruhom aħjar. X'għandna f'dil-kollezzjoni? Fil-kollezzjoni, bażikament, hemm numru kbir ta' xogħlijiet tal-aħħar mitt sena. Mill, nista' ngħidu l-arti moderna bejn wieħed u ieħor bdiet mill-bidu tas-seklu 20. Kulħadd jgħid li forsi bdew fin-1920s. U minn dak iż-żmien għandna ħafna xogħol u mhux biss, għandna anke xogħol qabel ta' artisti, ta' artist kbir li huwa Antonio Ciortino. U mbagħad minn hemm għandna xogħol ieħor ta' artisti li marru l-Ischool of Arts, għandna xogħol ieħor ta' żmien ta' qabel il-gwerra, ta' wara l-gwerra, u għandna wkoll xogħol iktar, iktar riċenti. Dawn ix-xogħlijiet ġew, matul iż-żminijiet, skont min kien jieħu ħsieb il-mużew, skont min kien jieħu ħsieb il-kollezzjoni, dan, min kien, kien jiġbor numru ta' xogħol. U anke riċentament, aħna nagħmlu li nistgħu biex niġbru u nakkwistaw xogħlijiet riċenti taż-żminijiet tagħna. Fil-fatt nixtieq ngħid li l-mużew jaħdem ħafna kull sena. Biex ixi xogħlijiet fosthom ħa nsemmi ftit artisti, fosthom għandna Esprit Barthé, għandna artisti li ma tantx jafuhom nies bħal Joseph Caruana li kien artist kbir l-Iskola tal-Arti u hemm artisti oħrajn iktar riċenti bħal l-artist Għawdxi Austin Camilleri, eżempju, li huwa artist kontemporanju u għandna xogħol tiegħu li akkwistajniha ftit ta' żmien ilu. U dawn l-artisti kollha qegħdin għalissa qegħdin fi spazju u aħna kemm nistgħu kemm nistgħu nippruvaw intellgħuhom fl-ispazju żgħir li għandna biex nuruhom lin-nies. Din il-kollezzjoni qiegħda tikber, qiegħda tikber b'mod mgħaġġel ħafna. Fil-fatt aħna n-numru ta' eżibizzjonijiet li jkollna ġodha l-kumpless huwa kbir u għal kull eżibizzjoni nagħmlu li nistgħu biex jibqalna xogħol tal-artist li jeżibixxi hawnhekk. U kif tistgħu timmaġinaw, ix-xogħol vera qed jikber, il-kollezzjoni qiegħda tikber. U jekk tgħiduli imma min iżjed hemm, tafu żgur forsi smajtu b'Edward Caruana Dingli. Ġifieri għandna x-xogħol t'Edward Caruana Dingli, għandna x-xogħol ta' Giorgio Preca li huwa artist li kien ġej u sejjer milli ġej u sejjer bejn Malta u l-Italja, u x-xogħol tiegħu ma tantx rajnieh għax dejjem kien xi ftit kontroversjali. Rieqgħu ħafna xogħlijiet differenti, minn xogħlijiet rappreżentattivi għal xogħlojiet nistgħu nsejħulhom astratti għal xogħlijiet riċenti b'materjal differenti bħal fotografija. Huwa interessanti wkoll li wieħed jgħid li dawn lax-xogħlijiet kollha li qegħdin nakkwistaw ma nżommuhomx biss ġo spazju tagħna ġol-Mużew tal-Arti fil-Belt imma kemm jista' jkun Heritage Malta torganizza eżibizzjonijiet kemm Malta kif ukoll Għawdex Fej biex nuru dawn ix-xogħlijiet kollha. Din tistgħu dawn l-eżibizzjonijiet jistgħu jkunu f'tema, jistgħu jkunu ta' perijodu differenti, jista' jkun ta' bniedem differenti u jekk intom ġifieri mortu taraw kemm f'Għawdex kif ukoll Malta dawn l-eżibizzjonijiet isiru regolarment matul is-sena fejn ma tkunx darba darbtej li l-artisti kollha li x-xogħol tagħhom qiegħed Hawnhekk, hawnhekk il-Mużew tal-Arti tal-Heritage Malta, nistgħu ngħidu jekk jekk ma jkunx eżibit f'dal-post, aħna nagħmlu minn kollox fit-tim ta' Heritage Malta biex dawn jiġu eżibiti postijiet oħra għall-pubbliku. Huwa interessanti li ngħidu li fil-kollezzjoni tagħna wkoll għandna xogħlijiet ta' ta' artisti barranin, ta' artisti internazzjonali. Wieħed minnhom huwa Victor Passmore. Victor Passmore huwa artist Ingliż li għall-aħħar 30 sena ta' ħajtu iddeċieda li jiġi jgħix Malta. U da l-artist hawnhekk ukoll hawn Malta eżibixxa, u mhux eżibixxa waħdu ma wkoll eżibixxa m'artisti lokali. Huwa interessanti li ngħidu wkoll li dan kien eżibixxa hawnhekk fil-Mużew Nazzjonali tal-Arti, U kien ħalla xi xogħlijiet. U dawn ix-xogħlijiet aħna ovvjament bħala Heritage Malta ngħożżuhom ħafna. Interessanti ngħidu wkoll li reċentament il-familja Passmore iddeċidiet ukoll li tagħti donazzjoni oħra ta' biċċa xogħol interessanti ħafna ta' Victor Passmore. Bażikament din ix-xogħol hija l-aħħar xogħol li kien qed jaħdem fuqha. Hija xogħol kabbarija, hija xogħol ikkulurita, hija xogħol fejn il-lingwa, l-lingwa tiegħu li żviluppa matul iż-żminijiet, speċjalment li żviluppa l-aħħar 30 sena, nistgħu naraw hawnhekk. Din nistgħu nsejħuha tipo ta' ikonografija, tipo ta' simboliżmu li kien juża hu. Hu kien juża linji suwed, kien juża kuluri vibranti, u dawn il-kuluri vibranti beda jużahom meta ġie hawn Malta, għax fiex xi nra dan id-dawl, fiex xi nra l-pajżaġġi tagħna, dan żgur influwenzawh. U nistgħu ngħidu iktar fuq Victor Passmore li mhux biss tipo ħadem għal rasu u baqa' jiltaqa' biss mal-artisti barranin sħabu imma wkoll fejn seta' prova jiltaqa' mal-artisti lokali fejn kien jiltaqa' magħhom mod ħa ngħidu hekk regolari. Victor Passmore bħala influwenza lokali xi kultant hija diretta u xi kultant mhijiex diretta. L-influwenza nistgħu ngħidu li hija iktar kif l-arti Maltija u l-artisti Maltin bdew iħarsu lejn l-arti tagħhom u kif bdew qishom jaċċettawha għax huma kienu jagħmlu ċertu xogħol. Dawn sfortunatament kienu wkoll jaħbuh mill-għajnejn tan-nies ma kinux jeżibewh. U wara li tkellmu miegħu, wara li bdew jiltaqgħu miegħu u ndunaw li dan huwa lest ukoll jeżibixxi magħhom, bdew iktar joħorġu l-ideat tagħhom li kienu iktar kontemporanji ma' dak li kien qed jiġri barra minn Malta. Minn hawnhekk, bil-Mużew tal-Arti ħa naqsmu malajr il-Port il-Kbir u mmorru fuq l-isponda l-oħra tal-Port il-Kbir, proprju f'Kalkara, fejn hemmhekk Heritage Malta għandha ċ-Ċentru tar-Restawr, u nagħtu daqqa t'għajn il-xogħlijiet ta' Victor Passmore. mill-Mużew tal-Arti fil-Belt Valletta ġejna hawnhekk f'Bigi, l-Isptar Navali jew aħjar illum il-ġurnata l-Uffiċċju Amministrattiv ta' Heritage Malta fejn ukoll insibu l-laboratorji tar-restawr u ser nagħtu daqqatajn lejn din il-biċċa xogħol ta' arti li qed tiġi restawrata propju f'dawn il-laboratorji. naħdem bħalissa fuq din il-pittura ta' Victor Pazmur. Pittura li biex ngħidlek mhux eżattament pittura xija screen print fuq canvas. U saret fin-1973 sa 1975 meta propju Pazmor kien jgħix Malta. Il-proċess tar-restawr beda għaliex dil-pittura ġiet fi stat eh, illi kienet ġiet mill-istudju tal-artist stess, mill-workshop tiegħu. U kienet eh, irrumblata. U għalhekk kien fiha ħafna eh, deformations. Dan għaliex kien hemm infiltrazzjoni tal-ilma li nistgħu naraw ukoll fuq wara tat-tila. Eh, infatti fej fejn din qiegħda mtebbgħa eżatt tikkorrispondi mal-losses li hawn quddiem. Issa apparti li kellna niċċatjawha permezz ta' umdità u pis, eh, il-pittura ġiet ovvjament streċċjata permezz ta' strip lining, eh, losses li hawn tal-żeba' Ġew mimlijin bil-ġesso. Hemmhekk issa dawk jiġu eh, imniżlin sal-livell tal-kanvas u tal-pittura biex dawn jiġu irtukjati. Eh, finalment il-proċess tar-restawr ħajerġa' jġib lura dak li eh, kif kien kif xtaq l-artist. Kif rajtu l-kollezzjoni nazzjonali tvarja ħafna f'dawk li huma esebiti. Biżżejjed ngħidu li hawnhekk l-eqdem pittura li għandna tmur lura għal żmien il-katakombi li hija pittura li ġiet mill-katakombi tad-dejr u propju tibqa' ġejja l-kollezzjoni sal-ġranet li qed ngħixu fihom illum aħna. Hija kollezzjoni li tvarja ħafna u jekk fil-futur Heritage Malta jkollha post ikbar minn dan tkun tista' tesebixxi il-perjodi kollha tal-arti li nsibu fil-kollezzjoni nazzjonali. Aħna b'hekk ġejna fit-tmiem ta' din id-daqqa tajn li tajna lejn l-arti moderna fil-Mużew tal-Arti ta' pajjiżna u ser inkomplu bil-programm Malta u lil hinn minnha.